Inti li kien jaqbel lilek. Per eżempju, lili ma żiltunix għax kont taf li ħa nikkonfronta dawn l-affarijiet. Forsi bżajt minn, forsi bżajt minni? Sorry, forsi bżajt minni? Kien hemm nofs is-sala kon, iktar minn nofs is-sala kontra dakinhar, kien hemm nofs il-panel kontra. Kien hemm qassisin.
Imma jista' jkun li forsi bżajt minn persuna inti li għadna qatt ma ltqajna. Per eżempju, naf li qed inħossok qed titfixkel titkellem miegħi.

U daw għaddej minn xaqqa, mhux tkompli mhux tkompli issaħħaħ daw l-affarijiet, qed ngħidlek Alla ħares kellek tmexxi Malta inti, jew għandek x'fejn se tasal. Mela jien irrid immexxi Malta? X'affarijiet daw! Imma forsi għalhekk qed tidher biex imbagħad iġġib il-voti u affarijiet hekk, eh. Mhux hekk mela, mela, mhux hekk mela, mela. Għax dat-tip ta' nies bħalek pereżempju u hekk,

X'jiġifieri ma niġix għall-programm? Xi programm hu? Eh, mhux il-programm li ħa tagħmlu qed tgħid, mela titnellaħ bin-nies ukoll issa. Lew qed tiġi toqgħod tgħidli ejja l-programm u nitkellmu, issa tiġi qas tafx programm hu? U ejja b'amor. Tiġi niltaqgħu. Eh. Sewwa, niltaqgħu. Eh. Mbagħad meta jkollna programm fuq dawn l-issues. Eh, meta mbagħad?

Liema programm, ħannini? Fuq id-divorzju.
Jien irrid inkellmek lilek biex niftaħlek għajnejk. Issa noqgħod nagħmlu d-divorzju kull nhar ta' Ġimgħa jew? Eh, ma għad xi tliet snin oħra dal-programm allura. Ma xi darba tqum dik l-issue terġa'. Eh, xi darba. Kif għamilnieh dal-programm qatt ilu xejn, ta'. Ismagħni, ħa nsaqsik xi ħaġa personali. Jekk tista' tweġibni, weġibni, jekk ma tistax tweġibni, tweġibnix, all right? Skont kemm hi personali, għidli ejja. O le mhux daqshekk personali. Però meta tagħmel il-pro. Għax ma tkunx qed niltaqgħu nitkellmu, ġifieri. Eh, eh, le għandek raġun għax qiegħed fuq il-mobile. Ma tistax tgħid. Ifhimni, di privatament, jiġifieri ħadd ħadd mhu qed jismagħna. Qed tifhem? Forsi qed nitkellmu naqra ma tibqax tgħid li qed ngħid iċ-ċuċati. Mhux hekk? Le, le, anzi ħa tirranġa ħafna wara dit-telefonata inti. Forsi tibda tifhem ftit ir-realtà li qed ngħixu fiha, ħabib, ukoll. Mhux hekk, mhux hekk. Ismagħni, wara dit-telefonata jista' jkun li tibdel anke parti minn ħajtek inti. Qed tifhem inkun għamiltlek daqshekk ġid li tinbidel? Ma nafx, jalla tinbidel. Jiġu ħafna. Ismagħni, ismagħni, għax inkella nibdew naqgħu fl-ereżijiet u mhux sew, sewwa? Għax jiena bniedem. Ħammad, ħammad, ħabib, għax. Jiena jħassuni biex naħdem hawn biex. Sorry, naf, naf, naf. Imma hu din ħudha b'ġid. Qed tifhem? Għid hawn Malta hawn xi ħadd li jrid li l-ġid li li ma naqax iktar għaċ-ċajt. Qed tifhem? Le, ma dak inti qed tgħidu naqa' ċ-ċajt. Ismagħni. Meta inti tagħmel dal-programm filgħodu u u tibda tgħid dawn l-affarijiet u tħoss li qed tgħid iċ-ċuċati għax tindu ninduna minn wiċċek jien li qed tgħid iċ-ċuċati. All right. Din bejnietna ħadd mhu ħa jismagħna. Jiena u inti biss qegħdin. Meta tmur id-dar, tarah dal imbierek recording taċ-ċuċati li tkun qed tgħid? Jew xejn mhu xejn isek meċċej u taqbad u mingħalik li hekk daħħalt l-affarijiet f'moħħ in-nies u mingħalik xi hero u għax qed tgħum u mbagħad ma toqgħodx tagħti kas x'qed tagħmilhom dawn l-affarijiet jew le?
Performance tiegħek?

Naqtagħlek ħabib, ta' tifux għali? Le, le, le, smagħni, smagħni, u ejja, l-aħħar ftit, l-aħħar ftit, l issa kellna l-konverżazzjoni, nara ċuċata li tilqata' hekk, jien ta' ħbieb qed ngħidlek. Naf lilek u anta fuq it-telefon. Ma jimpurtax, ma jimpurtax, jiena basta nagħmel il-ġid. Għal kollox, u mhux hekk? Qed tifhem, għal ġid ta' dak li jkun. Għax jiena nħoss li għandi post il-ġenna biha din. Fimni, napprezzah il-ħsieb tiegħek, taf. Thank you.
Ismagħni, forsi tieħu xi ħaġa u titgħallem aktar. Sewwa? Qabel ma tmur quddiem in-nies u tibda tgħid l-affarijiet li jaħseb moħħok, hemm programm fuq it-television. Segwih, isma' minni. Ara x'inhuma jgħidu fih. Għandek ħafna ċans x'titgħallem. Alright? Segwih dal-programm. Ok? Taf għal ma programm qed ngħidlek? Jien naf, jien naf. Ismani, mela qara dal-programm. Ħantik li ismani, ismani. Niltaqgħu ta' xi darba ta' ma vera. Niltaqgħu, le nixtieq niltaqa' miegħek. Nixtieq niltaqa' miegħek.
Niltaqgħu, meta trid niltaqgħu. Eħe, imma ħassegwih dal-programm? biex titgħallem minn fuqu. Il-programm jismu il-programm jismu eh? Eh, x'jismu l-programm? Il-programm jismu Paprati. Arah, għax bħalissa qiegħed fuqu. Qiegħed fuq Paprati, sieħbi, Ġefri, jiena. Ija Ġefri.
Ħlejt li kwarta ġie friħħa. Proset Norman! Dak kif qax ċarta ġie friħħa u xtakert.
Ismani, ħalli nkun qed kollox. Għidli, għidli. Il-verità, togħġobni ħafna li titkellem filgħodu. Awguri għall-paprati. Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi talli kont waħed mill-mistiedna tiegħi. Thanks Norman, grazzi. Thank you. Ciao, ciao, ciao. Dak kien Norman Vella. Daħħaqni ftit għax qagħżet nara bid-dmugħ. Kieku Norman Vella twieled mara, kien jibqa' jaħsibha l-istess? Jew kien jaħsibha differenti? Però nixtieq nara kieku Norman Vella kien mara. Ejja naraw flimkien. Kieku Norman Vella kien f'sura ta' mara. Ejja narawha. Ah, tixraqlek ta' vera, eh? Li kieku kont mara kont tħawwad erbat irġiel ħa ngħidlek.